ये हम तऽ जेबै अखनी अनेरबा हाँ बुझलियै हाँ कनी कला एक बेर सिटी हमर देखो कल जाइ छै जनकपुर वाली घर के आगू में लगा देबै हाँ आ चलि जेबै कनी एक बेर चाय पियेबै हाँ जाओ जाओ आराम से पी के आएब आँय? पी के आएब खा के आएब हाँ। सुत के आएब रे- नींद से आएब आ बढ़िया उठि से के आयब हाँ जाओ जाउ तऽ जाउ हम ताबे लिअ। बैठ रहै छी हम एहिपर एहि पर हाँ। बैठू अहीं के देलू बैठू हेतै रे श्याम लाल अकेला आई से यू हमर ठेला आब देखी हम की करै छियौ खेला जे तोरा पर तू सब झेला ए ये केकरा केकरा हवा जाए के ये ये बड़का लॉन्ग ड्राइव पर आ जनकपुर वाली के ठेला पर सिटी पर रे मुरी मचरा कहीं में ई आ हो गई अल्लाहन ए ये, अभी जा जाओ सिटी रिक्शा पर घूमू कता जेबे नरवा जग छलै हाँ टेंशन नहीं करू जबै नरवा बैठ हाँ पैसा लाओ बैठ जाओ क्या टका लेबै इनरवा के बीस टका बीस टका हाँ भाड़ा तो पंद्रह टका रहे बीस टका केना भेलै ए, सुनू ना लेडीज ड्राइवर में कनी पाँच सौ रुपया थैप का ए ते खातिर लिया ठीक आ है बीस रुपया जाओ बैठ जाओ लिया रे मुरी मथुरा रे श्याम लाल कर लियो तेन खेला जे पड़तो तोरा झेला आबे जा जाओ कतऽ जेबै अहाँ कतऽ जेबै हम ततऽ बला जेबै जेबै यौ

अच्छा ठीक है पचास रुपया लाइए बुझ सही है ठीक है दे दे। आबे जा जाओ जकरा जकरा जाई के हाँ, आबे जा जाओ अरे मुरी मचरा श्याम लाल कर लियो हम एहन कमाल कि हम तो भऽ जेबो माला माल आबे जा जाओ ये कतऽ जेबै गाड़ी लऽ कऽ अहाँ कतऽ जेबै कतऽ तक जेबै उम्म, हमरा तऽ जाइके छै इनरवा से आगाँ जाइके छै लोकी दिसन लखी पच्चीस रुपया

क्या नहीं देंगे पाई तो मत बैठिए हाँ हाँ देबे ना दे दो ए, सिटी रिक्शा पर केकरा केकरा जाए के ह? गाड़ी खुले वाला भ गेल छै जल्दी कतऽ जल्दी जेतै गाड़ी कते जाए जनता चौक जनता चौक हाँ। तो हम आपको पहुंचाएंगे जनता चौक सरकार चौक आप पैसा निकालिए हैं कुल मिला के दस रुपया चलिए बैठ जाइए

गाड़ी तऽ चलाबे अयबे ने करी हमरा पूरी मचराके तऽ हम गाड़ी पर बैठ के पैसा ठेक ले ली मुदा हमरा केना होते कोनो ने कोनो पाइ चलू ना। आ जाइ छियै हैं सुनू ना हाँ। हाँ हम ना घरे ना हाँ हमरा वो घर में ताला मारे के बिचरा गया है हम आप आप लोग पाँच मिनट बैठिए हैं हम एक घंटे में रिटर्न आ रहे हैं ठीक है ठीक है जल्दी ठीक है जल्दी आइएगा लेट हो रहा है हम आएंगे नहीं

उ जनकपुर वाली छले ओकरा कहलिए हमर सिटी देखो हम चाय पिकावे छे तोरा से पैसा लेलको हां उ लोग सब चल गेलो छोड़ पैसा हम छोड़ के नहीं देबो चल बैठा के लाग चल पैसा उ लेलको हमर हाँ, हम खेलियो चल चल लाग चल जनकपुर वाली श्यामलाल के तू पिटा के सन्यास बना देबे